Dembaş, temaşevan û guhdarên vedeng. Îro babetê ma dîse dewletek Kurdiya kevnar e. Dewleta Mîdî. Belkî we tevan navê bîstbê. Ew dewleta Mîdî paytexta wê ne niha jê bêjin Hemedan. Hemedan dikeve Rojhilatê Kurdistanê de, dawiya Rojhilatê Kurdistanê. Carê navê Cihmezana bû bi kurdî ji xwe gotina Hemedan Cihmezana hatiye yanî cihê zanebûnê. Ji ber ku diya ku hingî zane zanebû pirsgirêkê milet û êla çareser dikirin wilo hate navkirin. Lê li cem Yûnaniya navê na Akpatana ya. Ew dewleta Mîdî pênc sed û bîst û heftê beriya zayînê, heft sed û bîst û heftê beriya zayînê, heft sed û bîst û heftê beriya zayînê heta pênc sed û çil û heştê beriya zayînê maye. Sînorê gelek ferê bû geha heta herêma Ermeniya, Azerbaycanê û geha heta Afganistanê û wekî Tirkiyê Kurdistan tev de û Rojavayê Kurdistanê tev de jî Peyva Geydayî bû. Rojavayê Kurdistanê di dema dewleta mîdî de navêna Xor Mîd bû yan Sor Mîd. Ji ber navê Sor ji bavkê me yê Xorî hatiye û Xorî beriya Mîdîya bûn, îde her du navir Sorî bûn, navêna Xor Mîd bû. Hate avakirin dewleta Mîdî ser destê Diyako. Ser destê Diaco, Diaco Iego Okanhama gotî heft sed û bîst û hefta dewlet ava kir, desthilatdariya îna ma heta şeş sed û heftê û pêncan. Jixwe dema ku dewlet ava kir beriya îna ne dewlet bû, beriya îna êlên kurdî bûn, desthilatdar bûn, êlna gelek xurt bûn. Ew jî paşmayên bavkên me yên, dewletê me yê kurdî yê kevnar mîna.

Diyako kir, lê nikarîbû dewletê dagirgirg li talan bike. Lewra vê ca divê di vexwendineka ser xwarinê de Diyako bi xinizî bi îxanet kuştin. Hinek dibê kuştin û hinek bêne girtin. Sergonî Rojavayê Kurdistanê bi taybet herêma Hemayê kirin. Piştî Diyako ku rê vîna bi qurmanciya Menha Ambrîn Ferhad, Ferhad ji hîvî girt lê hingî navê yê kevnar di kurdiya kevnar navê Firaorta bû. Yan Firaorta yan Firahorta. Hingî ew navê wî nabû. Firaorta piştî Diyako hat, me got ji şeş sed û heftê û pêncah. dest pê kir desthilatdariya wî na heta şeş sed û pêncî û şişê ya. Fira orta dî ser kete bin be kete pêşiya talanên Aşûriya de û di wê demê de dewletek Sîtî jî hebû ewa Sîtîya jî ew jî Sîtî jî arîna ewa jî êrîşê dewleta Mîdî dikir gelek bi taybet Dewlet ser destê Sîtiya Qels û Zeîv bû û Aşûriya jî êrîş dikir û di wê demê de hingî Keyexisar, Keyexisar hingî zarok bû, ciwan bû, guh dida leşkerî û perwerdeyê wan a. Dewlet ma got Qels bû ser destê Sîtiya û ser destê Aşûriya û Sîtiya dewleta Mîdî têk birin û Fraorta kuştin. Dema ku Fraorta kuştin, Keyexsar nûka dewlet kom kir, me got bi ciwaniya xwe guh da leşkeriyê, nûka dewlet kom kir û êlê me dîsa kom kirin û artêşa xwe xurt kir, artêşa xwe xurt kir û dest bi rizgarkirina xaka Mîdya kir di êrîşên Sîtiyan de û dijî êrîşî Sîtiya û dijî êrîşên Aşûriya. Kêxsar gelekî bi ser diket, mêrxas bû, dîrokê da navdar a, karî bû wusîtiya jî bişkênê di şeran de û dûr kê û xatê xakê ji wa rizgar bikê û ji xênî wilo jî berê xwe da Aşûriya jî. Berê xwe da Aşûriya jî. û şerê Aşûriya jî kir. Jixwe ke Yexsar û şerê yê bi Aşûriya gelekî navdar a, ne bi tena mîdya tenê çarê ji Aşûriya kir, têkilîn dîsa bi Sîtiya re vekirin û têkilî bi Lîdiya re jî û têkilî bi Babiliya re jî vekir, bi Kildaniya re. Kildaniyar Buxtonsr Buxtonsr re vekirin û peymanê siyasî bihar hemze kirin ji ber ku hemûa dît ku dewleta Aşûrî, desthilatdariya Aşûrî ya ku paytexta yengî Nînewa bû ma tirsîne xetar li ser hemûa. Lewra vê ca peyman bi mîdya re pêk anîn peymanên siyasî û aborî û serlevkirin ku pevra artêşekê, konfederasyonekê, çêbikin dijî Aşûriya û şerê Aşûriya bikin lê dibû bi serokatiya Key Exsar, Key Exsarê Mêdî serokê wê hevpeymanê bû, wê konfederasyonê bû. Di aliyê dî re jî Kildaniya têkiliyên malbatî jî bi keyxsa re girê dan. Keça wî ne dîrokê de navê Omîdsa ye û bi zimanê kurdî de bi berdewamiya zimên navê Omîd e. Omîd yanî hêvî û emel. Ji kurê xwe Nibûxus re, Nûbûxdnesr, re anî û ji ber ku dema ku serdana wan navbera hev de çêdibû, Nûbûxdnesr bavê xwe Buxtûnsur re serdana Ji hemezana mîdya dikir. Wî û wî û Omîdê ji hev hez hez kirin û ji hejêkirinekî anî û heta belkî wa ew gulîstanên dalheqand yê Babil we bîst bê heda eq Babil muelleqa belkî we bîst bê. Nibûxiznesr ji wê keça kurd re ava kir. Ji ber ku rewşa mîdya hingî xweş bû, weke biharê bû, çem û kehanî bû, av bû. Lê rewşa Babilê ziwa bû. Tenê hema nêzîkî

Dest bi şerê xwe kirin kildaniya wan welata û serokatiya mîdiya û êrîşî aşûriyan kirin ji ji şeş sed û û pazdeh beriya zeynî kêxsa jê re artêş ava kir ji ji şer re û kete şera û cenga de û bi dema re bi dema re û bi cenga re xak rizgar kir û artêşa aşûrî dişkand

Ji welat ve hat tevlîwa hêzên Tirkê û êrîşî desthilatdariya Aşûriya kir, ê ku serokê wê na padîşah bû, ji ber padîşahî ve piraniya wan a stemkar bûn, zordest, zordar bûn. Navîna Sîn îşî.

û heta wî padîşahî ew padîşa hate kuştin, dibêjin wî xwe kuşt, wî xwe avêta nav agir de. Dewleta Amîdî di vê rojê ve îda bîst û yekê Adarê kire şahî û kire cejn bi fermî. Lewra dibêjin Newroza rast ya li aliyê netewa Kurd û ariya û siyaset û milata de, ji aliyê siyasî ve dibê ew a bîst û yekê wê adarê ya. Piştre çiqa. Dewleta Aşûrî li ber xwe xizî û Psentîx, padîşahê fer'ûnî ya Misrê arî jî kir û û heta li Haranê jî ceng çêbû, lê dîsa nikarîbûn vegerin. Dewleta Mîdî bi ser ket. Bi ser ket ji wê ye bi wî rengî dewleta Mîdî xwe ji êrîşên Aşûrîyan parastin û heta ê weke Hîrodot, bavê dîrokê dibêje divê divê Keyexsarê Mîdî xwe ji koletiyê û bindestiya Aşûriya rizgar kir. Xwe û miletê xwe rizgar kir û ew destlatdariya dijwar şikand. Û heta Dyakonov jî dibêje, Divê şerê wana dijî Aşûriyan ne şerekî ji bo wî dagirkirinê bû, şerekî rizgarkirinê bû. Ev hemû dîroknas in pirtûkê wana hene. Ji xwe pirtûka Hîrodot navê na dîrok e. û pirtûka Diakono jin herî mîdya dewleta mîdya ya, tê de dibêjin divê şerê azadiyê û rizgarkirinê bû, lewra milet hemû pê kêfxweş bû. Heta divê ku dema ku dewleta Aşûrî şikandin jî ketine paytexta wê jî bê dî sed key exsad, azadiya olî û azadiya çandî û azadiya netewî da miletê Aşûrî û ji alîkî dî ve jî got Babiliya ku aliyê aborî min tiştek ne xak ne erd tiştekî Aşûriya nabê tenê desthilatdar, demokratî tê deverê avakirin yanî talankirin qedexe kir. Ev dîroknas hemû dibêjin. Keyexnas herêm Seî Keyexesro herêm Seî azad kir ji war êrîşê Aşûriyan lê dewletek dî hebû digotinê Lîdî. Dewleta Lîdî jî ew jî Arîn e. Ew jî alî Arîn e. Arîn e dibine dibine ji ji pêşiyên Miletê weke kurd û yê farisî û yê herêmê ermenî wana, ew jî di herêma bakur û rojhilatî Kurdistanê bûn. Ewa jî êrîşî mîdya kir, lê Keyexsar şerê wan kir. Cengek navdar di neqaba Lîdya û di neqaba Keyexsar de pêk hat. Şeş salan me ji pênc sed û notî ji pênc sed û notî heta pênc sed û heştê û pêncî yanî dibê şeş sal rast e pênc sal tê xuya kirin lê dikevê nav hev de dibê şeş sal dom kir cengê lê kesî çarêj kesî nekir

û soze bira dan. Soza yekemîn ku em miletî yek in heta Keyexsar û heta padîşahê Lîdî Alîatis, Aliatis, bi herekê birînka piçûk li çingê xwe kin xûn jê anîn û dayîne ser hev xûna xwe kirin yek ku jê pê de em yek in û ji xeynî wilo jî Keyexsaz keça padîşahê Lîdî Alîatis ya ku navê

Astiya giha ser desthilatdariyê ji pênc sed û heştê pêncah heta pênc sed û çil û heştayê yê dawî bû. Dewleta Mîdî ser destê wîna berdewam kir. Lê xuyaya go Astiyak rasta şehristanî bû, rasta guh da dewletê lê ew xortibûna ke ya xisar pê re nebû. Ew rêxistina wîna, ew guh dan, ew pêşketina dewletê û xweşiya milet jî, aramiya milet ya go ser destê ke ya xisar çêbû. Xuya dike ser destê estiyek nebû. Lewra bi cedê qatên civakî bûne qet qet, têr çêbûn, ja feqîr çêbûn. Koçka serokatiyê bû cihê deka, cihê deka yanî muamerata, pîlensaziya. Hinekî dewlet sist bû. Wextê dewlet sist bû ji xwe.

Amanda anî bû. Amanda anî kor ji xwe zavayê zavayê mîdya bû, zavayê estiyag bû. Zavayê estiyag bû û leh di nav malê de bû. Di nav malê de bû û çûn û hatin hebû û ew jî mêrişîna pers, pers ne dewlet bûn dî yanî farsî ne dewlet bûn, girêdayî bûn dewleta mîdî ve lê xuya dikê temaya desthilatdariyê li serê kor xist û bi alîkariya Kesna cihû û bi alîkariya serok leşkerê dewleta mîdî ê Xarbakov, Kharbakos, bi alîkariya wî ne dike dek û pîlansazî dijî dewleta mîdî pêk anîn û artêşa mîdî bû diqet Harpakos yan Xarpakos.

Tên dikin binê xirpo. Çima xirpo? Ji ber Xarpakos di zindanê de çû ser e ku li Astyagis keyfa xwe jê re anî yanî va min tê girtî. Di bilê Astyag zana jî bû, aqil mezin jî bû gote got go bakirî go xirpo navî pîw çi kir? Xarpakos go xirpo erê tu ez dama edê te delta mîdî şika Bila yek mîdî li ser ba te çima biyanîn te anî dayîn ser destê Endara Mîdî. Te ev yek mekir ku bi hezarê sala nema azadiyan ber me vegerî û rastî wilo çi bû jî. Piştî Astiag dewleta Parisî Mîdîya kire bin destê xwe de û dewleta Mîdî bi çanda wê, bi zimanê, bi nivîsê seyê ser navê xwe bi kar anî û ew xwe çand û ziman Seîd tev kurdî bû, mîdî bû heta rengê siyasetê desthilatdariyê jî lê desthilatdaran û dagirkerên Kurdistanê nabêjin zimanê kurdî yan zimanê mîdî cihê derdikirina dewleta farisî, dewleta Exmînî. Di wê piştî wîna de piştî wekû koriş sê cara piştî koriş dewleta mîdî dagir kir sê şoreş û raperîn dijî dewleta mîdî rabûn. Di Cîlata Mîlî Rabûn her sê gajî hewldanê rizgarkirinê ji destê Farisî hat kirin lê mixabin Farisî ya şêwê herî dijwar kuştin û guhjêkirin û çavderxistin û parçekirina serok şoreş serokê şoreşa Pêkdanîn, Her sê serokên şoreşên me yê raperînê me yek navîna Komat hebû, pênc sed û bîst û du ev şoreşê rabû û fira orta yanî xişt Rîta, me got fira orta yanî Ferhat pênc sed û bîst û du duyê bîst û yekê şoreşê rabû û piştî vana Citran Toxma ew jî bi şoreşê rabû lê şoreşê we bi ser neketine. Dewleta Mîdî me bindestî Dewleta gelê Farsî, gelê Farsî xwe ew jî arîna lê ma got bi çand û bi şêweyê siyasî yê Kurdî. Em tev zanin got sê sed û sih û sisiya li wê navê Skenderê Mexdûnî hat, Skenderê Mexdûnî hat Farsî şikandin, mîdya kete bin destê Farsîya de. Skenderê Mexdûnî çanda wî henekî nerin bû. Hêlînîstî bi kar anî yanî çanda Yûnanî ya ya Hêlîn, dayika bapîrawan a û çanda rohlata navîn tevlî hevdû kir. Kesekî baş baş bi rast e tadil çanda kurdî ki li zerdestiyê kir lê vê tarî ev xwe jî hate guhadin. Skenderê Mexdûnî bi xwe jî bawerî bi zerdeşt anî û qedrê zerdeşt û piştî kete nav kurda de û çanda wa û rêbazê wa nas kirin. Qadirê çanda zerdeştî girt û serê xwe ji ahora mezda re ditewand. Lewravêja hinekî azadî da mîdya. Mîdya wê demê navê Atropat bû, destê Atropat de bû, niha Azerbêcan e. Niha beşek ji mîdya Azerbêcan navê hê Atropat e. Navê Azerbêcan ji Atropat hatiye. Di dema wîna de. Mîdya hinek azadî stand lê em tev zanin ku Skenderê Mexdûm ê ji herêmê koç kir, dîsa hêkim vegera destê kaşaniya de, mîdya destê aşkaniya de. Hinek di aşkaniyê jî kurd in û pir ji destê sasaniya de. Ji hingî ve heta na ew çanda mîdya bi wî rengî berdewam e, bi navê farisiyetê lê di koka xwe de çanda kurdî ye, çanda mîdyaya. Bi vê kurta axaftinê em ê bi dawî kin û em spasiya guhdariya we dikin û spasiya ajansa Vedeng dikin. Mêne tu xweşiyê de.